Déi ale Weier, mir sinn hei zu zwee Gemengeréitsmemberen, déi Suessemer an eben déi Déifferdenger, well dat eben déi zwou Gemengen hei concernéiert, fir e bëssen eisen Ierger an eis Enttäuschung ze verstoen, musse mer e klengen Historique maachen. Dee wäert den Här Piscitelli Ech maachen, an den Här Weirich wäert op d'Problematik agoen. Mir gesinn eis e bësse schockéiert als déi Lénk, datt mir déi eenzeg Partei sinn, déi et dramatesch fënnt, datt hei, datt et problematesch wäert ginn hei mat eisem Grondwaasser, vue datt kee Mënsch weess, wat richteg, hei gelagert ass an dat och Etüde bestinn, déi besoen, datt déi Lehmschicht, déi hei ënne drënner ass, net onbedéngt waasserondurchlässeg ass. Dat heescht, et gëtt ugeholl, datt eebe Sickerwaasser doduerch ka goen an eeben an déi Nappe phréatique ka sickeren, wou iwwregens och eng gutt Béierzort gebraut gëtt dovunner. Dat ass vläicht net esou onwichteg, wann een dat weess, dass mat engem. Klenge Clin d'oeil, wou ech dat ëmmer soen. Mee mir sinn op alle Fall der Meenung, datt een hei misst weider Drock opbauen an e Moratoire ginn. Ech sinn elo schonn e bëssen an de Conclusioun a wëll dofir och elo net weider do dorobber agoen a ginn elo eigentlech dem Wort weider dem Här Buscitelli, deen Iech e klengen Historique mécht.

Mär si lo bei enger eelerer Decharge Nummer 3 op Ärem Plang, déi elo gläich voll ass a wou herno eng Zone d'activité drop kënnt. Dat heescht, do kommen Entreprisen drop. Dat war esou geduet. Dat ass, den Ënnergrond ass do och net esou problematesch, well dat Matière inerte ass, effektiv vu Chantieren, déi einfach vun enger Plaz op déi aner Gefouert gi sinn, ouni traitéiert ze ginn. Dat ass dat, wat och Remblai technique heescht. Dat steet do hannen um Schëld, kënnt Der kucken. Well den Term Remblai spillt bei eiser ganzer Aktioun hei eng grouss Roll. Hei uewen, dat ass den zwee. Dat ass de fréiere Pafewee. Do sollt mol eng Industrie-, Müll-, Sondermüll-Deponie hikommen, wou ganz vill sech gewiert ginn ass, fir datt déi net dohinner kënn. Als Kompensatioun koum dann do de Centre fir professionell Chaufferen an op den zwee do sollt de Knauf kommen. Dat heescht, dat ass och en Industrieterrain, deen eigentlech esou ka genotzt ginn. Méi problematesch ass de 6 hei ënnendrënner. Dat ass deen, dee laanscht d'Strooss geet, wann Der vun der Kronospan op Déifferdeng fuert. Dat ass eng al Decharge, déi heescht Lamesch. Dat heescht, an de fofzeger Joren wou och kee Pollueur payeur méi ka fonnt ginn, wou kee genau weess, wat do ass op där Decharge. An do leeft Sickerwaasser eraus an dat ass bewisen, nerhalb ass dat, do si Schwéiermetalle dran, dat ass toxique. Dann hu mer de 5 an de 4, dat heescht de 5, do ass e Stockage momentan vun deem, wat D'Eisenindustrie un sech, wat d'Arcelor-Mittal produzéiert, déi brauchen dat, well eebe Residue rescht bleiwen an déi By-products, déi dann do elo emol stockéiert ginn, bis datt eng Autorisatioun do ass, fir dat eventuell effektiv ze lageren. Dat ass nach net kloer a scho laang an der Maach. Den Nummer 4, dat sollt eng eng Décharge fir Matériel inerte sinn. Dat heescht, well déi aner voll sinn, giff dann zum Beispill elo d'Südspidol, wat eigentlech och den Drockpunkt momentan ass, dann dat do ewech geholl ginn an op déi Décharge gemaach ginn. Déi Autorisatioun, déi ass 2017 gefrot ginn. Dat heescht, den Environnement huet schonn déi Autorisatioun zum Deel ginn. An déi zwou Gemengen hu gemeinsam en Avis ginn an déi Gemengeréit hunn uganks 2018 eng Opposition formelle gemeet, fir datt do soll eng nei Decharge kommen. Firwat? Deemools war d'Motto, Wéi d'éischt d'Decharge, déi do ass, sanéieren an dann ausbauen. An dofir war e Moratoire dorop geluet ginn. An an der Tëschenzäit ass dann e Grupp gegrënnt ginn, wou dann all Acteuren dra sinn, deen dräimol zesummekomm, eemol fir sech ze constituéieren an zweemol fir dann de Leit dat genau dat ze erklären, wat ech Iech elo man, awer e bësse méi, méi, méi, méi intensiv. An do ass eng Etüd an Optrag gi ginn, wou mer da gesot kritt hunn, bon, ech mengen, den Eric seet dat, déi elo sollt presentéiert ginn, mä déi awer, hu mär am Gemengerot gesot, déi zwee Joer giff daueren, ier effektiv Konklusioune kinnte gemaach ginn. Dat heescht, elo solle mer awer dann déi siwen do, dat heescht tëschent deenen zwou, quasi dräi Déchargen, do ass nach déi Décharge historique, do kann een och nach soen, déi ass och historesch, déi sollt elo zouge. gekeegelt ginn, esou wéi de Ronnebierg, mat der Hoffnung, datt dann näischt méi giff an d'Grondwaasser goen. De Problem am 7 ass, elo gëtt gesot, elo maache mer do e Remblai, fir déi 3 kënnen dann herno ze sanéiere respektiv fir do kënnen ze dechargéieren. Dat gleewe mär net, well dat heescht elo Remblai, wéi wann do einfach giffen Terrassementer gemeet ginn. Mee nee, do kommt Matière inerte. Déi kënnt vun iergendwou hin, notamment vum Escher Spidol, wat soll gebaut ginn, wou se ënner Pressioun sinn, wou se elo op eemol erausfonnt hunn, datt se och do géifen Décheten hunn. Si sinn awer schonn de Strapp amgaang. Dat heescht, déi solle vun do elo heihinner kommen en attendant. An da kréie mer gesot, Jo, mee si maachen hiert Bescht, fir dat do awer elo endlech dann an engem Konzept ze sanéieren. A mär gleewen dat net. Duerfir hu mär gesot, Mär wéilten am léifsten elo, Woarden. Mir hunn zu Suessem am Gemengerot gesot, keng Baugeneemegung ginn, och wann dat rechtens net, eventuell net richteg wier, muss ee soen, hei si Saachen déi geschéien iwwer Joeren, déi net ganz konform sinn, awer mir mussen awer konformerweis eng Baugeneemegung ginn. Dat ass einfach net normal an duerfir wär elo den Drockmëttel do fir ze soen, sou. Mär blockéieren dat do, bis datt mer kloer Resultater gesinn, wat hei geschitt. Mer war dat historique. Also mir hu just dem Kand en aneren Numm gi fir e kënnen dann eng Baugenehmegung ze ginn oder musse kënnen eng Baugenehmegung. Voilà, merci. Ech ginn dann enke bëssen op dat Prozeduralt an, respektiv op dat an, wéi mär et eben erlieft hunn an de Gemengeréit a wéi et do ofgelaf. Ass, wéi gesot, huet ugefaang Mëtt 2017, wéi den Exploitant Cloos SA. eng Autorisatioun ugefrot, fir hei hannendrun do en Déchargeur 4 a 5 kënnen, kënnen ze exploitéieren. D' 4 ass, wéi gesot, fir Déchets inertes. Dat ass näischt Problematesches. Dat ass Aushub, wann eppes Neies gebaut gëtt, respektiv mineralesch Saachen. Dat ass guer kee Problem, wann dat do getippt gëtt. Do ass eigentlech guer keng Ëmweltgefor. Dann ass eben d'Décharge Nummer 5. Dat ass méi problematesch. Do sollen eben Déchets sidérurgiques gelagert ginn. Dat heescht. Offallprodukter vun der Stolproduktioun vun Arcelor-Mittal, am Prinzip och net dramatesch, wann eben, wéi gesot, all Etüde gemaach goufen an all Autorisatioune virleien. Déi leien elo net vir am Fall vun Arcelor. Do ass, esouwäit mär wëssen, vun Ufanks 2020 huet d'Ëmweltverwaltung do eng Mise en conformité ugefrot. bei Arcelor, fir eng Geneemegung ze hunn, fir den Dépôt temporaire vun deenen Déchets sidérurgiques. An dat huet sech iwwer elo d'ganz lescht Joer gezunn, mat Echangen tëschent Ëmweltverwaltung an Arcelor. An haut si mer um Punkt, dass nach ëmmer keng Geneemegung virläit fir deen temporaire Stockage vun deenen Déchets sidérurgiques. Firwat mer dat ernimmen, ass ebe wéi gesot, elo ëm wat et haut geet, déi Remblai-Technique Aleweier, Dee soll deelweis op déi Decharge 4 a 5 dropgebaut ginn. D'Saach ass 2017, wéi déi Autorisatioun ugefrot gouf vu Cloos SA, do ass an engems eben déi EIE lancéiert ginn, déi Ëmweltimpaktstudie, wou och gesot ginn ass oder festgehale ginn ass an Opposition formelle, dass e Gesamtkonzept muss virleie fir de ganze Crassier, dat sinn am Ganze 7 Dechargen, an dass näischt soll geschéien, ier net alleguerten d'Ëmweltstudien ofgeschloss sinn. Dat ass awer elo net de Fall. A wéi den De Jos et och scho sot, si hunn dem Kand einfach elo en aneren Numm ginn, fir dat awer kënnen duerchzezéien. Dat heescht, d'Ëmweltverwaltung seet, dass keng, dass keng Décharge, mee dass e Remblai technique pour déchets inertes, An iwwert deen Ëmwee, iwwert deen Trick, erlaben ech mer bal ze soen, kënn se elo awer hei bal 500.000 Meter Cube Buedem tippen, ouni datt déi Ëmweltimpaktstudie ofgeschloss ass. Mir hate lo am Ufank, ufanks Januar, an eise respektive Reunioune vun de Gemengeréit gouf eis dat matgedeelt. Et war keen eegestännege Punkt um Ordre du jour, mee et war just eng Information au Conseil communal vum Schäfferot. Dat heescht, do ware mer e bëssen iwwerrannt. wéi mer doriwwer informéiert goufen, elo an de Gemengeréit am Februar, deen ze suessem, dee war elo scho lescht Woch, ech hunn d'Mémoire mort de jour am Gemengerot, do ass d'Conventioun, déi elo mat Cloos SA. Ënnerschriwwe gouf, respektiv an der Procédure ass, fir ausgestallt ze ginn, ass eigentlech dat eenzegt Dokument, wat mer moi, also wat mer an eise Gemengeréit wäerte validéiere mussen. wou mer mussen dergéint oder dofir stëmmen. Dat ass e relativ eidelt Dokument, erlaabt mech mol emol ze soen. Do steet net schrecklech vill dran. Mir huele mol un, dass an der Baugenehmegung d'Detailer dra sinn, wéi eng Gesetz muss respektéieren, Reglementatiounen. Mee am Dokument selwer, dat si knapps dräi Säiten, do steet häerzlech wéineg dran. An dat ass e bëssen esou dat, wat eis, wat eis opreegt, dass ee Riesendossieren huet, Riesenetüden, Honnerte vu Säiten ze. Honnerte vu Säiten ze liesen huet, fir dat dann ofzebriechen op eng kleng Conventioun, wou quasi, quasi näischt, näischt drasteet. A mir hätten och, wéi gesot, eis, eis respektiv Buergermeeschteschen, si waren quasi an der Obligatioun, fir déi Baugeneemegung ze ginn, well et ebe konform ass mam, mam PAG. Dat heescht, eis Kritik riicht sech elo net onbedéngt géint eis, géint eis Schäfferéit. respektiv eis Buergermeeschteschen, mä einfach wéi dee ganzen Dossier ofgelaf ass, dass elo einfach dräi, véier Joer näischt geschitt ass, respektiv dat scho esou laang dauert, bis déi Ëmweltimpaktstudie ofgeschloss ass. An elo ufanks 2021 gëtt do dat duerchgeboxt, wat eng Urgence besteet, fir d'Südspidol ze bauen, wou mer, wéi gesot, net, natierlech net dogéint sinn. Mir sinn och net dogéint, dass dee Site hei weider benotzt gétt, en ass souwisou verhonzt, mä einfach prozedural gesinn ass dat einfach net richtig, wéi dat ofgelaf ass. Jo, ganz genau. Ech mengen, hei läit de Ball ganz kloer bei der, bei der Ëmweltverwaltung, beim Ëmweltministère. Si hunn an eisen Aen elo all déi Jore gepennt. Dat do ass en Dossier, dee schonn 2017 akut war. Vun 2017 wësse si, wat fir eng Froen d'Gemengen sech stellen an dat dat d'Gemengen e Moratoire hei drop hunn. An elo ass et ups, d'Südspidol gëtt gebaut, elo muss mer iergendeppes do ënnerhuelen. Et ass net déi éischt Kéier, datt dat do geschitt. Dat war och mat dem Remblai technique Gadderscheier schonn deemools esou. An do hu mir als zwou Gemengen eis Responsabilitéite geholl. Mir hu gesot, Jo, okay, Mir hu léiwer, hei gëtt de Chien inerte gi getippt, wéi iergendwou soss am Land op der grénger Wiss. Dat kënne mir net verantworten. Mir hunn eis, mir hunn eis wierklech eis Responsabilitéit deemools do geholl. Mir hunn och gesot, dat gëtt fir eis e groussen Trafiksproblem, där muss d'Saache reegelen am Stroosseverkéier mat de Rond-pointen an esou weider an esou fort. Do ass och en Deel gemeet ginn. D'Bascule ass nach ëmmer op der nämmlechter Plaz, dofir hu mer nach ëmmer Réckstauen. Dat heescht, elo kommen erëm esou vill Dausende vu Camionen all Dag. wou déi Bascule nach ëmmer op der falscher Plaz ass, och dat ass verpennt gi gemaach ze ginn. An wat mär eben ukloen, ass, datt déi véier Joer laang do eigentlech quasi näischt geschitt ass. Do hätt jo awer scho ganz, ganz vill, villes kënne geschéien. An eis Conclusioun ass einfach, hei muss een awer soen, d'Gefor, déi grouss Gefor besteet, datt eist Drénkwaasser weider verseucht gëtt. Ech mengen, et geet net duer, dat den Ëmweltministère flott Broschüren erausgëtt, an deene steet, zwee Drëttel vun eisen Eaux souterraines si polluéiert, also a schlechten, net polluéiert, mee am schlechten Zoustand. Si wëssen dat elo schonn, si sinn an engem schlechten Zoustand. Dann géif et awer esou lues Zäit ginn, d'Responsabilitéit ze huelen a seng Hausaufgaben ze maachen an d'Sanéierungen ze maachen. Dat kann einfach net, geet net sinn, dat esou lapidär mat eisem deiersten, beschte Gutt mat eisem beschte Gutt ëmgaange gëtt. Wann eist Drénkwaasser futsch ass, dann hu mir e rise, rise, risegrousse Problem. Net nëmmen, datt et da kee Béier méi ze drénke gëtt, mee da gëtt et iwwerhaapt näischt méi ze drénken. An ech mengen, dat ass dat, wat mech perséinlech am allermeeschten opreegt, datt hei einfach gesot gëtt, mir hu prozedural keen anere Wee, mir. Mussen déi Baugeneemegung ginn an dofir maache mir dat och. An dann ass et eebe wéi et ass an da gëtt esou eng Handbrems agebaut, wou dann d'Réckzickerwaasser kontrolléiert gëtt. A wann dann eppes wär, dann, jo, mee wann dann eppes wär, da wat? Wat maache mer dann? Droe mer dee Remblai dann erëm of, fir da kënnen ofzedichten ënnendrënner oder wat? Ne? An et huet eis jo och bewise mat där Decharge Lamesch, wou eis Gemeng Suessem, eisen Ëmweltberoder deemools, Prouwen siche war an se an d'Analys gefouert huet, well einfach kee Mënsch sech dorëmers gekëmmert huet. Et war hinnen egal, de Ministèren, a wou eeben och feststeet, datt et problematesch Stoffer do dra sinn. Mee dat war 2007, mengen ech schonn, jo, déi si nämlech vun 2007, mee do ass och an deene Joren näischt geschitt. Also sorry, dat kann et awer wierklech net sinn. An da schwätze mir haut vun Ëmweltkrisen a vu Corona, déi op Ëmweltkrise bestinn an esou weider an esou fort. Also mir kënnen net esou nonchalant mat eise beschten an eise kostbarste Wäerter ëmgoen.